Olá mas um bes bem vindo a segunda parte de Cabo Verde Magazine. Num altura em que munti alguém sa ta morre na mundo pamodi Covid-19, txiga 100 ano de idade e ku saúde é um benson divino. Kenha ki teve es privilegio é Teresa Lopes ki ta mora na Tarrafal de Santiago. Es centenaria comemora es data ku um missa ki foi presidido pa si neto ki el propi kria, Padri José Cabral ordinadu na mês pasadu. Teresa Lopes, mudjer di fé ki trabadja duru na kanpu na Lagoa, inda sta lúsida, ben umurada, ta prizerva valoris i sénpri ku bons konsedjus pa da. Kunpanha. Má Teresa é si ki kuazi tudu algen ta txoma-l, tantu pa se instintu maternal kómu pa fórma karinhoza ki ta trata pesoas. Mai di sangi di oitu fidju i mai di kurason di senténas di pesoas, di nómi própi Teresa Lopes, el naxe na Rubera di prinsipal konselhu di São Miguel, ilha di Santiago, Na dia 20 di agostu di 1920, anu en ki umanidadi sa ta rispiraba di alíviu pa fin di gripi spanhol, gósi 100 anu dipôs, Má Tareza ta slebra vida lonji di maioria di si fidjus y otus família pamodi pandimia di Covid-19. Má nunka e pensaba ma e ta tinha priviléjiu di txiga 100 anu di idadi y resebe benson di si nétu ki resentimenti foi ordenadu padri. Saserdóti José Cabral, ki sta di mala prontu di Pikus, São Salvador do Mundo, pa Tarrafal, Santu Amaro Abade, silebra missa nes igreja, antisipandu si novu mison no novu parókia, un sirmónia xeiu di imoson, undi ka falta orason y kántikus.

Avisadu pa i obi. Nton e obidienti desdi kriansa. El e obidienti desdi minininhu.
Vovô Teresa Lopes kaza na Lagoa, zóna enkravadu di munisipiu di Tarrafal. Un relason amurozu ki rizulta na oitu fidjus, 22 nétus y 32 bisnétus, Di kes oitu fidjus ki el tevi, dôs móre, três sta na stranjeru. I três na Kabu Verdi. Un di kes segredu pa es mudjer di kanpu txiga es idadi lúsida ku saúdi i xeiu di bon dispuzison é kumida di un bês, téra, téra. Pega txeu fidjon, mandióka. Batata, mandióka, tudu kumeba txeu. Nós ia kaba. Kami na dia. Nós ia kaba. Kumida di téra. Di téra.

Idukason ki el resebe, ki el transmiti pa si fidjus y netus, senpri ta mostra-s kaminhu di ben. Es sentinária sen papa na língua tanbe fala un poku sobri kazamentu y valoris ki sa ta perde. Nha tradu di kasa la di prinsipal. Si tradu di kasa la mi ba ta un kasa di kasa mi ba ta vive na kasa.

I na kel altura nhos ta bistiva tanbê diferenti? Sa nha irmon Fia ta bisti asi?
Namoradu ka ta odjaba pérna nen juelhu, ne?
Má Teresa dja ten 22 anu viúva I e fla, Nu mi ka ten medu di morti. Kuzé ki nha ta pidi Nhordes? Ami N ta bibi, N ta bibi beran tudu kuza, ma N di nha flori di argen nau. Mi argen pa N, pa kada xintidu di argen, kuza di argen pa N peda, N di nha flori bo pedan. Mas kantu anu di vida ki nha kre? Nau, ami N ka pidi vida, ma vida ka pidi. Ami vida ka pidi, i pa ke nha seu é sabi. Sabendu ma el ta faze párti di grupu di risku en relason a Covid-19, Si família sta ta toma tudu kuidadu kol pa ivita duénsa pamodi es krê goza má Teresa inda pa más munti anu di vida. Aniversarianti tanbê ta pidi Nhordés pa poi fin nes pandimia ki pa na prósimus anus es ta rodiadu di más pesoas i resebe abrasu di tudu se fidjus, y otus família ki sta lonji. Parabéns pa es sentenária.